Ebagocha nekiama gekorokwa Jubili. Jubili nkiarenge oboraai, kegakoora, kegakwa, omotaka gagokeimokia, ngekoimoka. Ng'a yaya tiga tobe tobwaterire egoti eyio, naende toirane, totebie abanto baito igoro ya Jubili. Gaki, abanyari baari, masaba, na abang'aini more gose na abariri more, na abanto abang'aini boka. Oyio nsimbarati. ogotagorana Jubilee party agoteba ng'a Jubilee negekwete eh onsi mbarache nagokwana amang'ana aywo onsi akwana kare nyarebe are masaba nyarebe are masaba na eriang'o ya machogu ase arenge kogamba agotagorana Jubilee kabisa. Tategereti abwo, akabwatekana namachogu, nere agamokorerania ng'a amachogu nere otomegete gokora etundubari, agere gose mbesa ki, akamanya komoka ase ripi, bono etundubari eyio yagure, efactory yagure. Omonto oche iga, omogaaka oria, nkamobua ekero narenge omogeni gusii, ntamaete. Bobaamba, kande ere omanyete mpaka geteri. Yaani rero nabo nkorigia ingote ng'a nimanyete omong'ina gete, mogaka gete, diriti namanyete. Gaki moroche abanto baria mbanyare, more ororo. Simbarati nigo yakora ebinto ebi bionsi, Nyaribari, Masaba, econstituency, Machogu agambete. Aiga maate efactori emoyo ere.

Akobori ng'a, keri narenge korwa Nairobi namanyete binyoro igaa, nkabua amachogo. Bono nachire, nabeire iga abana emiaka etano, manyete boke ekinyoro omanyete omogaka, omanyete omong'ina ekenyoro asegete nasegete, nari gocha komonyara. Simbarati ne politician ki? Enkong'u. Morende tabasoki. Simbarati

Inki mwemuramoreti motai korokana? Mega buna inki motagotwarera mokwanera ebinto. Ase omonto bono iga tobete gokwana, obwate amagoso amange pi nsi mbarache, lakini gose abachumba aba bamoboete, gose aba mca bamoboete, gose abaseneta aba bamoboete, mbare gokwana bobe bwaye pi, mbare gokwana bobe bwaye. Koroki ng'a chimbarati nabwate enchera aranyare gokorwa nebinto ase ensemo y'amatianga. Egento ndateba abanto b'ababirundu nyambane, nchera teiyo morabue obochumbe.

Bono egento bobe ntokora buna abanto b'amatiang'i, ase egesungu togokeroka ng'a proper messaging, ase okoimoka ogokwana egento kia make sense ase abananchi, mobwenerete koimprove more inse, inche ngobatebi ekemanya, natekire abanto bakobori obochumbe, bakobori bo mca, bakobori obogavana, bakobori ebirogago bono mpaka obaseneta, kende engiya omo ogokwana. Chigasi bono nigo togokamba bosongo iga aria, ase batarakora gasi lakini onde taiyo ogokora ki? Ogokwana. Mwensi pi mokerete. Fred Matiang'i nabwate chinguru chiaye, ebinto mbirakorete kare ase egavumenti biamana sana. Mori gokwanera mokirete, naki mokorosia Matiang'i rieta, naki mwakwa erosari, nsababu ki mokwa abanto mokoberana Matiang'i? Egasi yaino. Intwe ntobwate president, a presidential candidate ekarukwa Doctor Okengo Fred Matiang'i. Mwatigera abwo, more gokwana naki Matiang'i ekero arenge ase ekerogo eke na eke agakora ebi na ebi na ebi. Matiang'i ekero arenge ICT agaturusia analog agatera aria digital. Mokwanire gusii igaa, ekero arenge ekerogo tokanyora epaara eria ya korwa mitambo eyo gochicha ebing'ombe. Tokanyora epaara ya korwa keroka amabuko all the way mpaka araria. gochi mobamba gochi mobamba akorokwa asare gochi moino kabisa magomba gochi kemera tombe eh gochi tombe mori gokwanera para chiarosetiwe noteba engaki ya matiang'i tokonyora central bank mori kwane engaki ya matiang'i tokonyora para eyeruete korwa sonika egachigo tobwate buna kisumu aero ere ekagenda gochi bogere chinsemo chia rongo imokerete pi mori gokwana kende gionsi.

Chumbogo, onde bwensi ore namatiangi, aboke. Egento ekiya nekebe ntokorekana neke, market jubilee, market jubilee. Simbarati ekero anyorete ribaga akoranete jubilee agachaka negekwete kiakure pi moche otema koboki kiangire. Naki komanya ore abajumbe nabo bare bagosekana bare simbarati rero tokorire. Omanye expect jubilee esuit yako korwa igoro mpaka hansi six piece matiang change etimu obwate matiang change etimu obwate simba nkobaka orare inche nakwanire ase obororo egento kia omoerio onya ogosemeria gusii onya ogosemeria gokokwana nki ocha gokora.

I make sure ng'a oywo naitire Nyaribari, nigo Nyaribari babwate obonyomba gete oboke oboke oboke oboke, na machogu tindochi effort chia okoreta abanyabariba abanyaribari abwo amo. Mondo natemete koreta amo, ekegera simba akanyora chikori chinyinge oo. Igo bono round eye mbwate koebanga kabisa. Ruto egento at aganeti bono iga na abachumbe Kenya engima. Ekero matiang'i nabwo obopresident, abe ng'a nere ocontrol parliament. Erango omatiang'i ore president Ruto nere ore opposition naye nere obwate parliament matiang'i nakore kende? Alafu mbosoki toranyore ng'a matiang'i nabwate abachumbe lakini abagusii tabwati bonsi lakini nere president gose matiang'i tabwati bachumbe na abagusii mbaicho matiang'i change your team simple and clear change a team a campaign team. Egosoka korwa igoro mpaka nse, yakora amang'ana totanya korora, nebente gotoka bosongo nyamira. Keroka, kebirigo, ogiembu, nyangusu, masobet, kebirigo. Tonyore ng'a ntobwate etimu egokora amatiang'i, ecampaign. Ebinto biraire. Bono matiang'ina wa Karugusi Friday mambia komenya chiaspirants. Abwo bono okonyora ore chiaspirants nochire chianga chibekire abwo chia Jubilee, chigari chiakire erangi ya Jubilee, matiang'ina agosoka akaenda nabwo Nairobi. Mwatigira Simbarati, Zahiri Janda, Japheth Nyakundi ase ore egraound. Naende matiang'ina aro, matiang'ina aro. Bagusia ase more nachakire pi nigo buna Makuaa Times Productions. Ase nkobwate amatanga, nabwate chinyangi, na moyo onde bwensi oratware, kobwata emineti ng'a ecamera. Nabo tokogenda live gose ng'aki chibiche gose ere kori nabo evideo baadaye. Evideo eyio ogochia esabo omoroche neyio nabwate y'amatanga. Teri buya? Eye nere egasi ngokora. Temo onye ekonyarekana mong'e egasi buna echio ekero mochibwate. Mbuya mono sana. Nyasae abaseseni.